Yn y fideo yma, byddwn ni'n gweld sut gallwn ddefnyddio Python i blotio. Hynny yw, creu siartiau a delweddau allan o ddata. Er mwyn gwneud hyn, rhaid i ni ddefnyddio llyfrgell allanol. Y llyfrgell Matplotlib byddwn ni'n defnyddio. Mae Matplotlib yn dod gyda'r pecyn Anaconda a ddefnyddiwn i osod Python. Felly, os defnyddiwch chi hwnna, bydd ddim raid diosod eto. Fel arall, i osod llyfrgellau allanol, defnyddiwn pip. Mae pip yn darn o feddalwedd sy'n llawrlwytho a gosod pecynnau Python yn awtomatig. Mae'r enw yn dod o'r acronym ailadroddol pip installs packages. Rwan ysdyn ni'n edrych ar y command line. Oherwydd bod Jupyter yn ddefnyddio'r command-line yma, rhaid agor un arall i ddefnyddio pip. A teipiwn pip i weld os ydi o yna. Dylai pip ddod gyda'r rhan fwyaf o osodwyr Python, a ddylech weld rhywbeth fel hyn. Nawr i osod matplotlib, teipiwn pip install matplotlib. Bydd y meddalwedd yn rhedeg os oes cysylltiad i'r we. Yn yr achos yma, mae Pip yn deud bod Matplotlib gyda ni'n barod. Os nad oes copi o'r llyfrgell gyda ni, byddai Pip yn ei lawrlwytho ag yn ei osod yn awtomatig i ni. Nawr, awn ni yn ôl i Jupyter i ddechrau plotio. Os wnaeth Pip lawrlwytho rhywbeth, rhaid i Jupyter cael gwybod hynny, felly rydyn ni am ail-ddechrau'r cyrnol.

Mae'r gorchymyn yma yn unigryw i Jupyter. Does dim raid gwneud hyn wrth ddefnyddio Python mewn unrhyw amgylchedd arall. Nawr gadewch i ni gael rhyw data i blotio. Fan hyn, gwelir rhestr o ddyddiadau a gofoblogaethau cyfatebol. Gallwn ni greu blot llinell drwy ddefnyddio'r gorchymyn plt.plot. Ac yn y cromfacha, rydyn ni am roed beth ydyn ni eisiau plotio, sef poblogaeth. Gallwn ni greu plot llinell drwy'r gorchymyn plt.plot. Mae hyn yn cymryd rhestr o'r rhifau i'w blotio. Os plotiwn hwn gan, os plotiwn hwn gan roi un rhestr yn unig i fewn, mae matplotlib yn tybio bod y pyllau rhwng y gwerthoedd yn gyson. ac rwy'n gwelir y graff. Ond os edrychwn ar y rhestr o blynyddoedd, nad yw hyn yn wir, mae yna gap rhwng y blwyddyn 1990 ac 1995. I blotio gwerthoedd y poblogaeth wedi ledaenu'n gywir, gallwn ni hefyd roi gwerthoedd yr echelin X i'r ffwythiant plt.plot. Da ni'n gwneud hyn gan roed plt.plot

Edrychwn ni nawr ar ddau fath o siart arall, histogram a plot gwas... histogram a plot gwasgariad. Dyma mwy o ddata i blotio. I greu histogram o'r pwysau, defnyddiwn y ffwythiant plt.hist, sy'n cymeryd rhestr o gwerthoedd i'w blotio. a gwelwn y histogram hon. Yn gloi, rydyn ni am ddangos plot gwasgariad. Tybiwn bod y gwerth gyntaf yn y rhestr pwysau yn cyfateb â gwerth cyntaf y rhestr taldra, a bod yr ail gwerthoedd yn gyfatebol ag yn y blaen. Nawr, gallwn ni roi'r rhestr yma i fewn i'r ffwythiant plt.scatter. A rydyn ni am roi pwysau cyntaf. A taldra. A rydyn ni'n gweld y plot gwasgariad. I arbed y plot ar ffurf defnyddiol fel PDF, crewn plot eto. Ond y tro yma, yn y llinell o'r dan hwn, rydyn ni am arbed y plot trwy ddefnyddio plt.savefig ac mewn cromfacha rydyn ni am roi enw'r ffeil mewn dyfnodau gwasgariad Dyna mae'n nhw i fo'n plot, gwastan, gwa, plot gwasgariad. Ac yn y cram facha, o fewn dyfnodau, rydyn ni am roed enw y ffeil rydyn ni'n greu, sef plot gwasgariad. Ac yna ychwanegwn .pdf

Mae'r ffeil yma'n cael ei arbed yn yr un lle â'r notebook. Felly, os ydyn ni'n edrych yn Finder, o fewn y ffolder yma, rydyn ni'n gweld bod plot.gwasgariad gwasgariad ar yr un un lle ag ein notebook plotio. Felly, yn y fideo hon, rydyn ni wedi edrych ar sut i osod matplotlib a sut i defnyddio matplotlib o fewn Jupyter i greu plot ac wedi edrych ar histogram ac sut i greu plot gwasgariad ac i safio rhein i ffeil mewn ffurf defnyddiol.